Mwebale kukunda TV West. Twabakiira nitubashemererwa munonga kushanga ngu nimubaasa kugira akaire mukatuheereza mureeba puroguraamu zaitu ezi turikukora omwaka aha gundi turikubaheereza kandi mukatukunda naitwe tukabakunda. Ka nteekateeke ngu ebi turikukora mwine eki murikubyegaho. Omugyenyi waitu w'erizooba aha puroguraamu ni Muzeeyi Kalemesa Kenneth kuruga kunu omuri Mitooma District naija kuba naatugambira oku abaasize kukora emirimo ye naahinga obutunda kandi naakugira ngu omurimo ogu abaasize kutungamu kihango agukoreire obwire buraingwa. Nituza kuba nitugira ekintu eki twabaasa kumwegaho. Obutunda obu arikuhinga n'obw'ekinyankore nk'obu obu orikureeba aha, abantu abaingi obu obutunda nibubumanya tiburi busya, titwire nitureeba abandi barikubuhinga. Mbwenu twaza kuruga omuri Mitooma Twine ekintu eki twakubaasa kwega aha mugurusi ogu kandi arikutugambira emirimo y'oku abaire naagikora. Amaziina, Nibanyeta Edmon, Principal Farmer, omutebeekanisa wa puroguraamu egi. Reka tugyende tutandike n'omugyenyi waitu.
Nibanyeta muzeeyi Karemesa Kenneth orikushangwa omu disiturikiti ya Mitooma omuri Kagwijumo ekyaro Rwentookye cell one. Obutunda obu nkanyine omutsigazi akaba ari mwiha wangye akaba ashomire ebintu by'okuhinga obutondo waabo n'oku sayidi za kabira. Ku naabaire ndi aho nyowe nkaba mpingireho okw'oruguru, nkaba mpingireho omusiri gw'enanansi. Hati ku yaizire yangira ati, ati haza ati na n'omwe omunanansi ati noohingamu obutunda. Naamanya nti obutunda shi nti nyowe ka nti nimbuhinga nta nti nintwaza nta? Yangira ati, ati kora nooyenda kumanya oku barikubuhinga, Ati, Hariho orureda abahingi abu naashomiise omu eriya nibagyeta Kiibaare okwo omu sayidi za ekyaro ki Kiibaare. Ati, Ozeyo orambure obareebe. Ati, Bo wahikayo waabareeba, ati oku bahingire, ati bo nibaija ati bo n'abagaiga kwenda kukira na nyowe. Ati, Nooza kureeba nooyeyongyera kushemererwa waaba obareebire. Naaruga aha naataayaira abahingi abo abaabaire bahingire obutunda abantu babiri. Za Kitagata okwo?
Aa, sayidi za Kiibaare ogwo mbwenu n'obuseeri bwaitu kuriya Kiibaare. Waaba oza nanka egi Kitagata. Nayo eri omuri Mitooma? Ee, nayo eri omuri Mitooma district. Ogu omutsigazi naaruga omu gomba rya Kabira. Naazayo naareeba obutunda omushija omwe waaba abuhingire. We akaahingire rero afuna ebiti igana. Kwonka nyowe ku naareebire oku yaabuhingire, naahurira nyowe naagira mbwenu. Waagira omuhimbo.
Omuhimbo gw'amaani kukira n'ogu oriya ogu yaaba aine oriya. Naija naatandikira aha ruguru aho omu paati ya ruguru ei twabanzamu, naatandika kuteera amasinde, orurere nkanye natairwe enanansi, naatandika kubyara obutunda. Obwire obu ensigo zikaba zigumire kubona. Kwonka eki naabaire nkora, nkaba nigyenda nza nk'okwo omu kishaka nkaba niimanya nti nk'okwo omu kishaka okwo omu bibira bya kaarituusi, nti nk'abaana nibakira kuba nibazamu obumwe nibashiishamu, nti mbwenu naazamu obumwe nimbaasa kubonamu ensigo. Kandi nikiruga aha nzibona. Obwo ninkibanziire nijo nzikomiire aha gaana ndiyo ningyenda. Omuntu akigira ati yandeeba agira ati ah ati nanka shi noyenda obutunda nti ee. Ati ah ati wangye shi ka nimbukurra obusha oka omu rutookye ka mbuba obwijwire nti ka shi tompeerezayo. Ati ogwo ntaragaza yampa yampeereza ensigo nka ikumi. So nikwo waafunire oti ensigo zaawe? Ee hati ensigo zangye.
Hati naija naatandika kubyaara.
Tugambire emirimo ei orikukora ahaaha, oy'okuhinga obutunda. Nookorera omu mwanya gurikwingana ki, kandi omwanya gwawe ogwo obaasa ota kugukoresa ahabw'okuba naareeba guri mukye kandi oineho obutunda bwawe bwingi? Hati orafuri obu nyine aha kurugira ogu nyine omusiri oku ndikugureeba, nkaba naagirimu naakozesa orafuri esitimeti, niburenga omu bikamba magana ashatu. Abo already hariho na part endijo ei nintembuura obu ntakaborekire aho omumaisho aho. So obutunda natandika nabuhinga, obwire obwo tukabanza kuguza obutunda, akatunda tukaba nitukaguza shiringi ikumi kuruga aha shiringi ikumi kuza aha shiringi ikumi na itaano. Karugaho kaza ahari abiri, kaza ahari abiri na itaano, kahendera kari aha shiringi ashatu. Kwonka nabwo ekitakutangaaza nabwo obwire obwo kandi obu itaka rikaba rikiri fresh niryera, nkaija nkashanga nyihiremu nka one millioni. obwire obwe kandi obushuuko ngu esente ez'obwire obwe tizo zaabaizire nka eza hati kwonka nabwe nkashanga ahabw'okuba nkaguramu three pieces of land z'entookye nambwenu ebibanja ebyo waaba oine tinkuza kubasiyayo kwonka nabwo ebibanja ebibanja ebyo nkabiguraho mbiine nabyo mbiine omu omu bi naabiire ningura ezi waihire omu butunda ezi naihire omu butunda kare hati naamara obwire buraingwa mbwenu ntakuhinga mbwenu ija ija ija aha ogwo omwaka ogw'enkumi ibiri ikumi neena omwaka ogu oguhwire Ku naabaire ndi aho, nkaba mperize kuhinga aka akapaato aka, hati nk'aha mutwe nk'aha ahi boundary y'aka paddock kangye k'okukomana n'ente, naashanga hariho ekikondo ekikondo ky'obutunda kyemerizeho. Ningira bundi ngu maraika wa Mukama aine oku arikugambira omu muntu. So wihayo embibo waagibyara? Naareebaho obusigo bumezireho, naagira nti bishi obu obusigo obu? Nti, mbwenu immediately nkahurira ekintu kyangira kiti bishi aha iraka waawe waahingireho obutunda? Wagaruka okabugarura okabutwara inga okareeba nagyenda entariza nagira abana oti abana omugire murete manure mumanu tubumanuring obwo okuruga obwo twatandika kuronda ensigo naguma ninsiga nobundi nibi nibimera hati this time tina tinaza kugira ngu nze kukoresa eki ekyokugira ngu ngume nze kuronda ahi ahi ahibunankire nakora ebedi na nabedinga. Hine emiringo eyi wayetandikiire aho eyi obaase kukoresa Okabaasa kugyongyera omu kuhinga obutunda bwawe kandi nooreeba ebaasize kukukorera. Waahika aha businguzi kugira ngu hati noogira oti eki nkakyetandikiraho kandi kinkoreire. Hati ekintu eki ekintandikireho, nooreeba ku naakugira ngu nyineho ente zangye ibiri, nizo zirikumpeereza manure ei ndikuhingisamu omu mpaho omu. Otherwise eitaka ryangye nooreeba naryo tiriboneire. Ku nkubaire ntiine manure erikuruga omuri ezo ente, tinkubaire. Nibaasa kuhingaho n'obu oburuho bukarugamu obwo. Kwonka mbwenu abarikugira ngu nyineho ente kandi ningira ngu ku twaanituraambura ku waanooreeba, nooreeba ku nyowe nyineho obupadoka bubiri bukye kandi ente zangye tizikuriiramu ngu zaahaagiramu. Hati ebibingo nyowe hati ahu ngambira, ebibingo ebi nyine nangwa infakita na hati bampeereza ente yaazire ogure ezingi, ningiriisa. Ahabw'okuba ebibingo ebi nyine ngira tunoobera ni bingi. Kandi ekindi ebibingo ebi ekirungi kyabyo n'obu waakuba n'obu waakuba otanankire mbwenu otabiriisize ente, waayenda nibikora emirimo ebiri. Noobaasa kubitema obyarize ahansi byite omwata kandi nabyo bijunde bikureetere ekiriisa. Nainga shi kandi ekindi ekirungi kyabyo eki birikukora, nibikonturoringa soyiro eroojoni. Omuhingi w'obutunda ni bintu ki ebi ashemereire kukora ebi orikwekakasaho kukagye ota eki? Waaba noohinga obutunda, ruyare nikiba nikyetaagwa kubaasa kutunga obutunda burungi. A Akatunda abantu baingi nibabuhinga omu mihanda mingi etakushushana. Ku okuba ori nk'aha reediyo baaba bariho nibashomesa, nibagira ngu omuhanda ogwakubaire guri murungi, okaabaire oshemereire kuba nootimba ekiina Kya fuuti ibiri aha ahansi na n'okuzimu fuuti ibiri, ziba fuuti ina, I mean two and a half, fuuti ibiri ahaiguru aha na fuuti ibiri ahansi. Then okiheza ogyenda oronda manure yaawe ogitamu, ogitabura, okiheza kugitabura oreete ako akatunda okabyaramu. Mbwenu ogyenda obyara ota kandi orikupima yadi yadi ishatu ahabw'okuba akatunda nooreeba nikagyenda ahantu haraingwa nikaranda ahantu haraingwa. Hati yadi ezo then otamu, okiheza kutamu

Katoora side egi, akandi okagaruka nikaina omuri okwo ruguru, akandi nako katoora kuri, na n'akandi katoora aha. Kandi kuri akakihika kuriya, obu niho ahari ekindi ekikamba eki orikuba obyaireyo. Nayo oihayo akandi akakamba, kaija kati, kaija kabugabugana aka akakuruga aha, na n'aka nako kabugana aka akakuruga kuri, na kare na kariya mbwenu bwona bukora nanka nk'eishozi ovuga. Ahi wanoyenda nikakoma omuri ezo fuutu oba omu ka, oba fuutu zinka ezi wanoyenda, okaningura kuri omutwe. Oshazire kukaningura omutwe. Amaani agu kaaba nigaza kugumizamu nikagumizamu nikeyongyera kugyenda kagagarura enyima omuri obwo bukambwe. Kwonka hati waabure ekindi eki naayebwaho kukugambira, obutunda aha burungi okabe noobuhinga omu openi sipeesi mbwenu erikuba etarimu kintu kyona. Kwonka ahabw'okugira ngu hati ikonomi y'eitaka Itaka ahabw'okugira ngu hati twine rikye. Hati noshanga ogira ngu waaza kuza kugira ngu ohinge obutunda bwonka, then ku buraashaaruuke oze kugaruka kuhinga nk'omwani nainga nk'orutookye, hati oshanga eri itaka tokiriine aha Uganda ei situation ei turimu. Reka tuze omu kahuumuro, twaruga omu kahuumuro nituza kutandikira ahu nibagyeta Program Obuhingi n'Oburiisa tukyari omuri Mitooma District na Edmon, Principal Farmer. Omu bwire butari bwa hare nitugaruka.